Uh, gimomiyo koro adwa adwari madwa ni aketie e doho maliet kawuono uh, oh, nitiere jok moko ma kana uh, achako mbui ni endi to mm. nong'ere kabisa mm. achiel uh, iluongo ni war, nyakwar warinda mm. mong'ere gi nying mar baba junior mm. mano niluongo ni the king of scandal Mm. ne mok ne mok mi po bako otuche tuja pa kama ya korore ndo se mok mm. koro naluoroga nyakwarwa rinda sana mm. eh, na, na, naluorega sana nikech naluoroga scandal mm. an ngama an apa ni gik morwaka e weche mag scandal gi en Tony Ndiema kane giketo na strike mm. to gi ema jalamo kane odhi gi YouTube channel na oh, yeah. eh, koro mane but an generally noka nyuolora ga ja scandal mm. but koro ne giserwaka an be adhi adonje manoma but ok scandal ntiere the truth to gi scandal mm. iwinjo to koro in to koro akendi mari ni en ga truth akendi mari ga en bende is a kind of ng'eny ji penjore ni otamo en blogger kose en mc nitie part moro kose en influencer miyudo ayuda ka otamo ndika ndika kata ni bwana thumbi amiso gok mitna mm.
okay ing'eni ya mm. once na ndiko ni bwana mm. ng'eni ng'eni ng'eni ng'eny jo amasani mm. an strictly jo angla mm. iwinjo mm -hmm. an strictly jo angla kitango adwa ne giber iwinjo ngene ngene ngene ngene ngene lo idwa ni jo anglo ber mu mi yanyo gi yo ok ayanyo gi eh. but en ya eh. sama sama ngato dhi ngene ngene sama agocho ne ngato mm. ngato ok bi mako iwinjo mm. ngato ngato bro ngiyo simbi lakini once ni kete mbui mm. koro paro cha paro midwa ikone cha koro iketo kanyo koro bedo active Eh, nikech kimaki koni ni bwana thumi ni nigi mistake moro kama eh, kama okobiye okomak simbi eh okomak simbi koro mm, mm. solution mm. an gima naseng'ado mm. iwinyo an mm. aonge fridge ma kane wach kik ya wet abro isi ni bwana ik ya wet king'e wet abro paki ni bwana ing'e wet ka ng'ato nyisi ni yawa omari kali mm. winja ne gimiyo tamang'o nyisa ni ng'ani kala mm. iwinyo mm. Ng'eny ng'eny jothum moko kata koni ng'ane kali ok ubi yie. Ok oyie. Ok ubi ai. Oneno ni ywari kode.
Eh, sama adhi andiko kata ni bwana, jothum punguza uru deye. Mm. Ng'eno mari nitiere kor moko maonge ga hawi. Iwinjo? Inyalo golo thum achiel japete. Inyalo golo thum achiel. Mm. To kisegolo thum achiel no, Mhm. koro in koro ing'eni idhi relax midonje uselep. Mm. Iwinjo? Mm. Idonje uselep ma koro wiyo wil kata ng'awa. wiu ikano ni ani thumne momiyo ang'o mon go timre nade ong'eyi mm. comedians be kamano mm. oh, comedians be donje de the same ntiere kor, ntiere kor moko ma kininde kor mine mo kor mo kor moko onge hawi omari mm. kor moko onge wa waseneno jok mang'eny omari mane ng'ato olonyre lonya momiyi kore momiyi kore mimi wan ntie kor moko ma onge ok ibi toboa omari Por moko ma kidonje kata kigolo thum achiel mimako piny. Waseneno jik mang'eny kik imiya kwani kata example. Ha? Waseneno jok mang'eny bwana. Wasigori agoya ni onge yawi. Ing'eyo joma nodonjo e dayo morumo? Aseng'eyo jok mose bwana. An kod gi list. Ah, ah kik igol.
Ma ne wabiro loso live moro chieng' moro igol na list. Mo angla ka nitie jok monogolo thum mamit odhi odonjo e dayo morumo. Nitie.
wang'eny wanenogi. Ng'eni bwana Umari, Umari nas nitiere winjruok gi hit kene kwanya eh, nitie ng'ama owinjore mm. to gi ng'ama ohit eh, nitie ng'ama owinjore mm. ng'ama ohit mm. nyalo golo thum achiel for example watine gi thum achiel mm. iri jandhiwa mm. iri jandhiwa nowinjore Noko timre nade? Noko hit. Noko, noko hit. E, ere, ere pogruok mane between hit to gi winjruok? Hit,
hit en niya, mm. koro kaka isegolo achiel miwinjorigono, mm. ichak ichak iduogo igolo moro ma koro itimre nade? Mm. Imako piny machielo. Ng'ato ng'ato nitie ka nowero min bebi, mm. ng'ano nowinjore. Noko hit. It inyalo iti kia. Ng'ato nitiere ka ni Boyita Odawas. Mm. Boyita nowinjore. Boyita noko hit. Ha? Eh.
Nikech noko nwa mor mondo maintain that. Yes. That. yes.
Mm. Tapenji ni otamwang'o. Mm. Oh, nitie gimoro madhi around ni tieche monu din ni Nairobi ka mogoi seriously. Is it true? Okay.
An pok ogoya Nairobi.
Koro sama isewuoyo kuom artist moro miwacho ni bwana thumi ok mi mm. ok ikon artist achiel miseluongo nyinge Facebook for example. Amiso Thwango.
Mm. Amiso Thwango. We share. No. Amiso Thwango. Amiso Thwango thumbe ne ok mitni. Ah ah ok nok mitna.
Omari, we share a lot. Iwinjo? Mm. We share a lot. Amiso dhwango ni post nang'o? Adwa na tigi word ni. Amiso dhwango.
Mm.
Eh. Ni wacho ni ni tho ni amiso bende in onge thum miwero ne en gimoro about gimoro kamano Mm. Ah, mm.
Nice, na wati wa gidhulumu na miso chaya.
Mm. Eh. Oh, miso. Eh. Oh, okay. Mm.
Mane dhulumu na tigo na miso chaya. Ai, kare kwe mano. Mm. Te ya tomoro ni lawi jakaboni. Mm. Lawi be na iso ni bwana. Lawi ntu na iso ni bwana. Kwa kutang, mm. kisumu kanyo. Te ya temero nti ni papati. Mm. Bro hito unudong kanyo. Koro ing'eni once an ng'ama duong' ng'ina a- asomo political mar Wangla. Ti iduong' molo lawi in. Ok na- ok naduong' malo lawi. In diduong' molo miso. Lakini Mm.
ang'e ng'ama dhi mako piny kaka en. Eh, ka- Mm. Ka namiso dhi mako piny ka dong' nanyisou.
Koro sani oweyo. Eh? Osewe mako piny. Ok owe mako piny lakini Mm. an agoli e level moro kasechopi kumoro. Mm. Full stop.